Muhammed Resulullahyň sözi, aleýhissalatu wessalam, erkeklere aýdypdyr. Eý erki adamla, bize aýdypdyr. Eý erki adamla, bize aýdypdyr. Biz muny heleýimize aýtmaly gürrüň däl. Görýäňmi, heleýleşijidir ha diýip, ýok, saňa maňa aýt diýýär Nebi Ekrem. Eý erki adamlar diýýär, ha näme diýýär? Zenana sol gafyrgadan ýaradyldy diýýär. Be sen erkek. Şony men dogrulajak. Hiç keplemesin. Hiç zat diýmesin. Hiç edafa zat diýmesin diýip ony erkek ýaly dogruja etjek bolsaň, onda döwüler diýipdir. Fedariha taiş biha. Ownuk döwünik kepin eşitmän şyk bol, oňuşyp ýaşajak bol diýipdir. Ine Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam jami-i beşeriyete öwreden terbiýe etişi. Öýlenjek oglanlar, Pygamberimiz aýdan ki, Fahaşe. Ene-atalara öwretsin oglullaryna öýlenmäkä. Filmleri gözläpdi, diňläň, filmleri gözleýä, hamany bir erkek bir gyz gowarýanmyş diýip, oham erkek ýaňky zenanasyny erkek dosy ýaly görjek bolýa.

Owadanrak mysal aýdaýyn, ah, hezreti Omardan diňläň. Bir gün bir adam hezreti Omaryň halyfa wagtynda zenanasyndan zeýrenip, hezreti Omaryň öýüne gaşyn ugrapdyr. Zenanasy kän kepleýär, zol kepläp dur diýip, ýadadym, näme edeýin diýip, hezreti Omaryň öýüne gaşyn gidipdir. Oňam baryp gapsyny kakmandyr, gözleşipdir hezreti Omar çykýança. Oňam gulak asyp durupdyr, görse hezreti Omaryň zenanasy zol kepleýän, Bolmaýa ki munyň, sen näme beýtýäň diýen bolmaly, hezreti Omaryň ähem-ühümi gelýän bolmaly, hiç zat keplemeýän bolmaly. Hombi öz ýanyndan aýdypdyr, Wah! diýipdir. Men Omara geldim, zenanamdan zeýrenjek bolup, muň öz zenanasy muňa galmagal edip dur diýipdir. Bi Emirül Mu'minin, bi Omar, bi haýbaty bilen, muňa zat diýenak diýipdir. Aý, ýog-a, muňa men zat aýdyp ýörmäýin diýip, öwrülipdir yzyna. Oňa çenli hezreti Omar gapdan çykypdyr. Görse, bir adam gapysyndan barýar. Haý, dur diýipdir. Meň öýüme gelip barýana meňzeýäň diýipdir. Haý, ýok diýipdir Jemle. Ýok, aýt diýipdir, näme gürrüň mat diýipdir. Dogrusyny aýtsam diýipdir, men-ä zenanamdan zeýrenip geldim diýipdir. Gapyňda durdum, sen çykýançam, görsem seň zenanaň saňa galmagal etipdi, sen-de kepläň ak diýipdir. Ohum bu Omaryň özüniň bir muşkili bolsa, men muň aýdanymyň peýdasy ýok diýip yzyma gaýtdym diýipdir. Onda Hezreti Omar razyýallahu taala an aýdypdyr. Meniň naharym bişirýär diýipdir. Çöregim bişirýär diýipdir. Eginbaşym ýuwýar diýipdir. Haram we günäň yzynda gezmeden-de galýan diýipdir. Näme diýip men kefini götermäýin, oň-da haky bar diýipdir. Men şonuň üçin keplämok diýipdir. Ýogsa gaty dursam kepletmesem bolýar diýipdir.

Günäden-de galýan diýipdir. Bir kefini men götermeli bolaryn diýipdir. Oň-da haky bar. Men diýip, meň boýnuma-da wezipe baky diýipdir. Men erkek diýip, oňa o kefi, ony-da kepletmejek bolsam, oňa agyr düşer. Onda o gafyrgany döwdügim bolar diýipdir. Döwüp bolmaýar diýipdir. Ony oňuşmaly bolýar diýipdir. Kaza fil kabair lil imam Zahabi. Ine, erk adamlaryň bir bilmeli ýagdaýy-da.